Eny ary tovolahy sy tongovavy a, dia hirotsontsika amin'ny fandraisana ny vahiny atoandro eto amin'ny Radio Antsiva, ny Sekretera Jeneralin'ny Minisiteran'ny Asam-panjakana, ny Asa ary ny Lalàna Sosialy no vahintsika amin'ity atoandro ity, Andriamatoa Laza Rabary. Miarahaba anao Andriamatoa Sekretera Jeneraly, sambany dia sambany mivahiny eto amin'ny Radio Antsiva. Miarahaba anao zokibe Michel Ralibera, miarahaba ny teknisiana, miarahaba ny mpihaino rehetra ny amin'ny antsiva koa dia mbola tsy tara angambany izao miarahaba anao tratry ny taona sy ny mpihaino rehetra, enga anie mba hitondra soa sy fahombiazana ho antsika ny taona vaovao. Tojo Randriarimalala no nisaina lafiny teknika, Patrick Rakotonirina dia anasana antsika rehetra ampanajana ary tompolasy tomovavy, hiresadresaka amin'ny vahiny isika mahakasika ny tontolo ny asam-panjakana Izany hoe tontolona asa no resahantsika Andriamatoa Sekretera Jeneraly. Asa na miara misy ifandraisany na tsy misy, miara mametsiketsika be ny politika sy ny aty amin'ny tontolo ny asam-panjakana amina fitokonana samihafa mitranga any anivon'ny Ministera sy ny sisa any. Ahoana ny mety ho fandaminana an'ireny zava-mitranga ireny Andriamatoa Sekretera Jeneraly? Misaotra betsaka Michel Ralibera amin'ny fanontaniana ary eto aho androany dia mba te hitondra fanazavana ara-teknika. Izay moa aloha izany ilay izy satria amin'ny maha sekretera jeneraly dia mipetraka ohatr'izay amin'ny teknisiana izay. Misy zavatra tokony ho fantatr'ireo sendika ihany, sendika manko izany no tiana ho resahina amin'ny ankapobeny hoe io fa manomboka ny sendika manao an'izao izao amin'ny resaka fitakiana. Izy io dia tsara fantatsika fa. Misy ny atao hoe zo. Zay iny moa zany no ataon'ny sendika foana mazàna. Hoe zay mitaky ny zonay a, zay mitaky ny zonay, zonay no ohatran'izao. Fa tsara ho fantan'ny sendika zany fa misy koa ny andraikitra sy ny adidy. Zany hoe raha azavaiko amin'ny teny frantsay izy dia devoir et obligation. Misy ny droit ho an'ny sendika izay. Ny Lalàmpanorenana mihitsiny, ao amin' ny andininy faha-iraika amby telopolo sy ny fahatelo amby telopolo ny Lalàmpanorenantsika dia manaiky an' ilay zo sendikaly. Fa ao anatin' io Lalàmpanorenana io ihany no miteny fa misy koa ny devoir et obligation. Izay izany amin' ny ankapobeny izay Somary mandeha ila ihany izy io indraindray izany an, izany hoe le zo ihany no resahan-dry zareo fa adino zareo. Mifanohatra ve nefa ireo zavatra roa ireo sa mira zotra ihany? Tsy mifanohatra ireo i Michel Ralibera satria ny antony an, ny lalàna tsy natao hifanohatra mihitsy fa mifameno, izany hoe, Izay tsy feno ny lalam-panorenana dia fenoin' ny lois et règlements. Izany hoe ny lal ny didy aman-dalàna rehetra mifameno foana fa ny lalam-panorenana amin' ny ankapobeny dia zavatra zavatra amin' ny ankapobeny fotsiny fa ny lalàna sy ny didy ny didim-panjakana no mameno an' azy any amin' ny resaka fanatanterahana an' izay lalam-panorenana izay dia Ohatra, handray ohatra aminao aho hoe, ao anatin'ny article fahatelo amby telopolo faraika amby telopolo dia miteny hoe zon'ny sendika ny manao an'ilay fitokonana fa tsy maintsy arahana ny resaka fonctionnement ny service public. Izany hoe misy karazana voambolana somary ahitsiko kely angambany raha izay no mahamety azy, izany hoe ny sendika no mitokona no omeny izay zo izay hitokona fa tsy ny service. Misy manko no miteny hoe manomboka izao dia mijanona ny service, izahay no mibaiko anao izao. Ohatran'ny Paramed izao teo an, anisan'ny hoe tena toerana saro-pady ny toerana misy an'izany Paramed izany an, kanefa hoe tonga dia hoe hitokona tsy misy asa intsony. Ka izay indrindra ilay izy izany hoe ao anatin'ny lalàmpanorenana eo dia miteny hoe ny service Dia tokony miodina foana. Ianao izany raha mitokona, ity manko no aza adino e, ao anatin'ny sendika omeny ny lalam-panorenana io liberté ihany koa. Izany hoe fahafahanao no miditra ao anatin'ny sendika fa tsy voatery izany ny mpiasam-panjakana rehetra ho sendika. Izay koa ilay izy an! Oharin'ny lalam-panorenana miaro an'ireo izay tsy anaty sendika koa. fa tsy voatery hoe hitondra ny tenin'ny sendika iny anankiray iny raha ohatra ka izay ilay izy, izany hoe ohatra raha ilay olo, ilay, ilay corps noraisnao teo izany an, misy ny ao anaty sendika fa misy koa ny tsy ao anaty sendika. Dia inona tokoa Andriamatoa Sekretera Jeneraly ny atao hoe mitokona nefa mandeha ny service? Inona ny dikan'izany? Izay mihitsy ilay izy, izany hoe ny sendika no mitokona fa tsy ny service no mitokona, tsy ny service no en grève fa ny sendika. Ka iza ilay sendika, ilay olona ve sa ilay iza sa ilay ilay structure izay napetraky ny inona? Dia ahoana moa ny fomba afahana mitokona nefany tsy maintsy mampandeha an'ilay asa? Ka iny ilay voalazan'ny lalàna, ny lalàna efa miteny an'iny daholo. Ao anatin'ny isika manko izany an, ao anatin'ny misy ny lal- misy ny lalàna soixante cent quarante neuf izay mikasika an'io grevy io, mi-developper anazy kokoa. Izany hoe ianao an afaka mitokona fa Ianao izany ao ao anatina toeram-piasana ihany an, dia rehefa avy eo, izany hoe misy karazana étape lalovanao aloha vao tonga amin'izay fitokonana izay. Izay koa ilay izy an! Misy an'izay izany ilay izy namana Michel Ralibera. Ka ny tiako ho ho tenenina amin'ilay izy hoe ahoana moa izany ilay fitokonan'ny sendika nefa misy ilay service, izay mihitsy ilay lalàna. Hoe omeny ny zo ianao mitokona fa aza adinonao fa ny service public koa dia tokony miodina foana Zay ilay antsoina hoe devoir obligation teny Zay ilay devoir et obligation izany hoe ny ny syndicat alohan'ny naha syndicat anazy a dia mpiasam-panjakana aloha izy izay a izay ilay notenainiko tary am-boalohany hoe libe izay izay ilay izay ilay izay izany ilay lalaovin'zareo ao anatin'ilay communication dia tiana hahitsy ihany hoe izay ilay lalàna hoe Miaraka ny devoir, ny droit, devoir et obligation. Izay no atao hoe liberté Ka tsy mety publique. logique ve izany ry Ramatoa Sekretera Jeneraly hoe ny azy any amin'ilay droit no tena resahany fa izy no tena tokony hiresaka an'ity devoir et obligation ity izany? Zay indrindra ilay izy Ralibera. Izany hoe rehefa manao an'io ry zareo mitodika aminareo syndicat izany an, izany hoe miaraka ireo fa tsy hisy afaka mandeha irery izany hoe droit na hoe ny devoir sy obligation irery fa ireo telo ireo miaraka no manome ny liberté publique. Izay izany ilay izy. Izay izany no jerevana ao anatin'io zavatra io. Izany hoe, dia izay no mahatonga an-dry zareo manao an'ilay atsonjay. Satria ny atao hoe obligation amin'ny teny gasy dia zavatra tsy maintsy tanterahana. Dia rehefa mampahatsiaro an'ilay obligation, Ny avy aty amin'ny fitondram-panjakana dia lazaina fa manao antsonjay. Fa tsy antsonjay ilay izy fa izay no dikan'ilay obligation, tsy maintsy tanterahana. Izay mihitsy ilay izy an! Fa fantatry ny mpiasam-panjakana rehetra ve izany Andriamatoa Sekretera Jeneraly? Izay indrindra no ny andraikitry ny sendikana e! Tsy voatery hitaky zo ihany e! Fa misy andraikitra maromaro an, izay tsara fantan'ny sendika, izany hoe anjaranao koa no mba manome karazana fiofanana ho an'ireo mpikambana aminao, hoe ireto daholo anie ny zavatra tsara fantatsika, izany hoe misy ny code d'éthique et déontologie. Ho an'ny mpiasam-panjakana moa izy io an, Dia ny didim-pitondrana, didim-panjakana amin'ny deux mille trois onze cinquante huit izay milaza ny ny etika sy deontologie izay tokony ho arahin'ny mpiasam-panjakana. Ao anatin'io no misy ny ny devoir et obligation izay tokony hataon'ny mpiasam-panjakana. Ka alohan'ny sendikana azy dia mpiasam-panjakana izy. Ka tsy any amin'ny fitakiana irery ihany no andraikitry ny sendika fa anjarany ihany koa no mba manato, manoro sy mampiofana an'ireo mpikambana ao anatiny. Izay izany Izany hoe efa mitokona koa izay zava-misy teto amintsika hatramin'izay, nanomboka tany amin'ny taona iraika amby sivifolo nankaty, nampikatsoana ny machine administrative hoy isika, izany hoe nikatso tanteraka ny asam-panjakana amin'ny ankapobeny, lasa nandeha nankany amin'ny mpanao politika, ny sendika, izay koa ve misy fepetra ve izay sa hoe Fitakiana sendika daholo izany rehetra, fintakiana sendikaly daholo izany rehetra rehetra izany ry Izy io i namana Ralibera ao anatin'ny lalàna, lalàna foana manko izany no no atao ho jerevantsika, ao anatin'ny ny lalampanorenana ny amin'ny article fahasivy amby telopolo dia miteny fa ny administration dia tokony neutre, izany hoe tsy milalao politika izany. Mpiasam-panjakana moa izany no ao anatin'ilay administration. Tokony neutre. Dia mbola hamafisina io décret deux mille trois onze cinquante huit io koa fa ny ny devoir et obligation mpiasam-panjakana dia mijanona amina neutralité. Noho izany an, iarahantsika mahita nefa ary ny mahagaga dia izao, rehefa mandeha ilay ilay hitantsika izao ny firenena izany an, mandeha ilay ilay zava-misy mafampana, entre guillemets, dia mifanila-dalana amin'izay ohatra ny te hihetsika ilay sendika araka ny voalazanao teo. Dia izay no mahatonga ny olona hoe lasa misy récupération politique ho ataon'ny mpanao politika. Izay foana manko ilay izy izany. Dia eo amin'izay no lasa mifangaro ilay izy. Iza moa izany mampatonga anazy tsy ho neutre tokoa Andriamatoa Sekretera Jeneraly? Ny mpitondra manana fahefana ve no manery an'ireo mpiasam-panjakana hirona mankany amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana sa ny aty ivelany mandrirotra ilay mpiasam-panjakana ho any amina raharaha politika? Tsy avy hatrany mivaly ny namana Michel Raribera. Ary eto aho dia mamelà ahy ianao hiresaka an'ilay izy. Tsy tiako ny hitonona an'ilay izy fa ny tantara koa nefa tsy ho fanadino. Ity fanjakana ity Angamba ny ratsika mahita ny fanjakana amin'izao fotoana izao, tsy mbola naheno angamba ny isika hoe aah miala tsiny fa tsy maintsy hotononiko ilay izy hoe tgv santé na hoe tgv fampianarana izay raha todintsika ny lasa dia nisy izay zavatra izay fa ny fanjakana amin'izao dia tena mitazona an'izay atao hoe neutralité ny administration izany ohatra isika anie raha mandinika raha tsy lasa afa-tsy teknika ny premier ministre amin'izao no namerina ny atao hoe io le ataontsika hoe plaque rouge reny a efa karazany anatin'ny le neutralité ny administration daholo fomba fitantanana amin'ny ankapobeny ka raha milaza ianao hoe ny fanjakana ve no misintona an'ilay izy politika ny fanjakana amin'izao aloha dia tsy manao an'izay fa mitazona ary mandeha ny amin'ny approche compétent par compétence izany hoe ny fahaiza-manaonao no

Dia tiako ny mampafantatra anareo ihany, ary ny sendika mahafantatra an'izany namana Michel Ralbert fa tsy fantako hoe mody tsy fantariny ve ilay izy fa nisy ny fifanarahana iraisam-pirenena izay, miala tsiny fataoko amin'ny teny frantsay, convention cent cinquante quatre cent cinquante une, io convention cent cinquante quatre io dia milaza ny négociation collective. Tamin'ny quatre-vingts io, mille neuf cent quatre-vingts io convention io no efa nandeha. Naninona ary ny mpitondra hatramin'izay tsy nanao sonia an'io fa ny filoha Rajoelina no nanao sonia an'io voalohany. Amiko ilay izy, fahitanay azy dia fahasahiana, volonté politika mba hiarovany an'ilay vonona izy izany amin'ny resaka fitantanana amin'ny ara-drariny sy ny tokony ho izy ny mpiasam-panjakana. Ny convention cent cinquante et une indray efa tamin'ny mille neuf cent soixante-dix-huit io. Miresaka ny relation an amin'ny resaka asam-panjakana amin'ny ankapobeny. Raha fintiniko ireo convention roa ireo an, dia hoe tokony an mandeha amina negociation collective foana ny syndicat rehefa misy zavatra takiana ary tsy maintsy mandeha par étape par étape. Ny iray faharoa dia niteny koa io convention anankiroa io amin'ny ankapobeny hoe teboka roa izany ilay izy fa izay iray voalohany izay fa ny teboka faharoa dia hoe tokony an Ho ataon'ny fanjakana amin'izay ny resaka mise à jour na texte mikasika ny mpiasam-panjakana. Dia ny négociation collective dia misy ny atao hoe conseil supérieur de la fonction publique izay ny lalàna mametra an'io. Dia ao anatin'io misy solontenan'ny administration izay ny ministran'ny fonction publique no mi-presider an'io. Misy ny administration ary ny syndicat rehetra rehetra valo amby valopolo moa izany izy io. Ao anatin'ny Cesfop daholo ve izany? Ao anatin'ny Cesfop, valo amby valopolo ny sendika ara-dalàna amin'izao izany amin'ny ankapobeny eto an-tanisa ara-dalàna. Dia tokony ho hita ao anatin'ny Cesfop izany ireo sendika ireo miaraka amin'ny solontena dia ao no anaovana ny négociation rehetra rehetra ary fantatry ny sendika izany. Ary matoa ny filoha Rajoelina nanao an'io nanao an'io sonia ny-ratifier an'io convention io dia Hitany hoe tokony ho atao amin'ny ara-drariny amin'izay ny fitantanana ny ara-sendikaly, indrindra fa ny asam-panjakana amin'ny ankapobeny. Tsara fantan'ny sendika izany izay zavatra izay ary tamin'ny tamin'ny volana desambra, Ramatoa Minisitra ny asam-panjakana ankehitriny dia namory ny sendika rehetrarehetra amin'ny alalan'ny BIT, ny Bureau International du Travail, izay misy eto Madagasikara io, io izany no nampiantso niaraka tamin'ny Ranomato Minisitra hoe ahoana amin'izay ny fanatanterahantsika an'ity convention ity. Namory ny sendika rehetra tao amin'ny hotely anankiray eto Antananarivo izy ary ny hoe ahoana amin'izay ny fomba hanaovantsika an'ilay mise à jour n'ilay texte. Izay zavatra izay efa nisy. Eo izany tsika izao. Ka ny fanairana ny sendika dia voalohany, tokony miditra anatin'io rafitra io. Efa ao ve ny solontenanareo ao anatin'ilay sesifop? Ahafahan'ilay sesifop mifandinika ao anatin'ilay izy. Io izany ny sehatra ifampiresahan'ny sendika sy ny administration fa tsy eny an-dalambe akory. Izany hoe ireto fihetsiketsehana mitranga ireto izany inona no mety fandikanareo eo anivon'ny ministeran'ny asam-panjakana mahatonga ny hoe tonga ilay izy dia misy fihetsiketsehana be mitranga amina. Ny fandikana anazy namana Michel Albert dia ilay izy aloha izany tsara fantatsika e, hoe le zony zareo an tsy tsy tsy tsy mi remettre zany hoe tsy mandany iny ny fanjakana hoe marina ny voalazanareo fa zao mba hisian le vahaolana maharitra de efa io fa nisoniavin'ny filoha rajoelina le convention cent cinquante quatre cent cinquante et une tany Genève tamin'ny sivy ambin'ny folo sy roa arivo io fa nitanterahan'i ramatoa minisitry ny asam-panjakana le famoriana ny syndicat dia ny fahitana azy zany an Karazany tsy fantatro hoe tsy mahafantatra an'izay le etape arahana zay ve? Ary ny etape fahatelo a de hitantsika fa misy ny fanadiovana zay ataon'ny ministera amin'ny ankapobeny amzao satria amina resaka le fonctionnaire fantôme. Hatramin'izay fotoana lava zay nihirahiraina fotsiny io. Fa raha mijery ny conseil des ministres tamin'ny Tadidiko tsara ny daty fa tamin'ny oktobra isika dia tena namoaka mihitsy ny governemanta, ny filoham-pirenena hoe cinq cent quatre-vingt-onze mpiasam-panjakana dia tokony ho jerevana akaiky anatin'ilay augure. Izany hoe misy ny karazana vola very miliara maromaro ao anatin'ireny mpiasam-panjakana ireny dia andao aloha amboarina Nosoniavina aloha ny convention tany Genève, namboarina aloha ny texte ary io fa mandeha amina assainissement tsika, avy eo tsika rehefa hitantsika hoe ireto le vola banga dia tsy hisy tsy hisy a ho ho gerevantsika amizay ny resaka fitakiana fa mino aho fa any anatin'ireny manque en gagner ireny dia izay le mahatonga an'le étape hoe étape telo no efa nataon'ilay fanjakana Fa iza teto tokoa ilay antsoina hoe mpiasam-panjakana matotoa Andriamatoa Sekretera Jeneraly? Raha ny fahintanay azy mantsy dia misy an'ilay hoe teknisiana ambony apetraka amin'ny toerany dia rehefa avy eo lasa miasa any amin'ny anivona toerana politika dia tsy manana andraikitra intsony, tsy manana, sans portefeuille dia ireny ve ilay antsoina hoe, nefa ireny ilay tsy maintsy omerina karama foana ihany sa iza ilay hoe Ny fonctionnaire fantôme? Ny fonctionnaire fantôme dia azo zaraintsika roa amin'ny ankapobeny. Ny voalohany dia ireo olona izay nolazainao izay hoe manana toerana izy any ambony dia rehefa tonga ilay fialany teo amin'ny toerana dia lasa sans porte foy izy dia nefa izy ireny izany izay daholo no efa efa fanavaozana ho entin'ity fitondram-panjakana ity ankehitriny. Efa jerevana izany hoe Tokony miverina, efa miverina any anatin'ny setry ny hasy nareo na miala ao anatin'io ary. Dia ny iray faharoa dia misy an'ireo efa nodimandry taper- am-perinasa nefa mbola mandeha ihany izany le le le karama amin'ny ankapobeny. Dia izay karazana teknika roa izay no mahatonga an'ilay vola somary very a, ary nahatonga ny fitondranam-panjakana ankehitriny, ny ministera ankehitriny izay tantaran- tantanan'i Ramatoa Minisitra miroso miaraka amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola ny assainissement, ahafahana mijery an'ilay karazana fitakiana maromaro ireo. Izany hoe, amin'ity indray mandeha ity izany an, dia izay no nahatonga ny fitondram-panjakana nanao an'ilay izy hoe ajanona amin'izay mba hialana amin'ilay fitakiana matetika manao cercle vicieux, dia izay ilay karazana Vahaolana maharitra ao anatin'ny rehetra. Anisan'ny ambetin-teny ny ilay vovonana anankiray hoe Cercle de réflexion des administrateurs civils, ny hoe l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ny mpiasam-panjakana tokoa ve mba tsy hahatonga azy ho matotoa rehefa nahavita izay tokony ho ataony? Dia apetraka amin'ny toerany tokoa ve sa lasa ny toerana tokony hametrahana ny teknisiana lasa ny mpanao politika? Araka ny nambarako tery ambony namana Michel Ralibera, io moa ilay notenenin-dry zareo ilay nisy ilay karazana appel candidature izay natao. Ny fanjakana ankehitriny dia mametraka ny atao hoe approche par compétence, izany hoe ny compétence-nao ny fahaiza-manaonao no ametrahana anao amin'ny toerana iray. Zay zany le izy an! Dia ny ny ankehitriny ve zay mipetraka fa za miteny anao tena mipetraka ny zato isan-jato an! tsy tsy tsy sako sarotra ny milaza hoe zato isan-jato fa ny hoe ny mpanao politika no mipetraka amin'ny toeran'ny teknisiana tena tsy zay intsony ny amin'izao fa tena fa teknisiana daholo no misandrahaka eran'ny ministera, Izany hoe hatrany azontsika. amin'ireny le maso ivoho any ivelany ireny, ireny moa mbola tsy andraikitra roa ihany ve ireny sa Misy ifandraisany sa foana ao tsisy amin'ny, ifandraisany amin'ny misy COP ireny? ifandraisany ao amin'ny ministeran'ny fonction publique ireny fa hatrany ivelany, io izany teknisianina daholo ihany tokony, amin'izao izany mipetraka ilay hoe l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ary sarotiny mihitsy ny premier ministre ankehitriny amin'io zavatra io, tena sarotiny amin'izay l'homme qu'il faut à la place qu'il faut izay izy any anivon'ny ministera rehetra rehetra any, Ary tena manara-maso akaiky an'io izy amin'izay fotoana ankehitriny ka tsy misy sahy laza intsony aloha hatreto hoe tsisy le lom-, tsy hoe izay eo amin'ny toerana dia miteny an'izany namana Messier Ralibera fa izay ny pratika izay iainana ankehitriny. Mitovy lenta ve ny mpiasam-panjakana Andriamatoa Sekretera Jeneraly amin'ny asa izay sahaniny sy ny karama izay raisiny. Any amin'ny resaka alignement na indicera izany io resahako io. Tsia aloha izany amin'ny ankapobeny. Fa izay ilay notanaiko anao hoe io ilay vahaolana maharitra efa noentin'ny filoham-pirenena taty am-boalohany ilay signeturena convention sy ilay assainissement izay atao manaraka an'izay. Izao ilay izy, dimampolo sy roanjato ny antokon'asam-panjakana misy. Deux cent cinquante corps de fonctionnaires zany eto Madagasikara. Mizara roa le izy an, ao ny manana ny atao hoe statut particulier an, dia ao ny statut general. Ny statut particulier moa zany dia efa voalazan'ny lalampanorenana ireny, ny mpitsara, ny mpitandro ny filaminana, ny eny amin'ny université an, voalazan'ny lalampanorenana ireny hoe tokony manana statut particulier. Fa ny statut general kosa zany dia le deux mille trois zéro onze, zany hoe zany hoe Ny iraika ambin'ny folo sy roanjato amin'ireo dia any amin'ny statut général. Ny ambiny kosa dia manana statut particulier ireo corps ireo. Ka ny manana, ao indray izany mbola misy maha samihafa an'ilay corps ao anatin'ilay deux cent cinquante deux cent onze manana statut général, dia izay ilay mahatonga an'ilay régime particulier mandeha. Dia hozy ianao hoe aiza ho aiza ny alignement na grille indiciaire. Dia efa naveriko tary ambony ity nitariha ilay izy hoe izay no antom-pisian'ilay assainissement izay ataon'ny fanjakana ankehitriny. Tsy resabe intsony ataon'ny fanjakana ankehitriny fa efa mipetraka ilay assainissement. Io izao tsika ho'a rehefa nanambarako anao teo efa mandeha ilay resaka Hogur. Dia ao anatin'io no ijerevana an'ilay manque à gagner izay milliards maromaro isam-bolana. Dia iny amin'izay rehefa avy eo no jerevana hoe ahoana satria andeha any amina carte professionnelle tsika tsy ho ela. ny carte fonctionnaire, carte biométrique fonctionnaire, andeha amin'izay tsika, dia eo amin'izay no ijerevana hoe ahoana ny fomba anaovana an'ilay alignement amin'izay satria efa hita hoe ity ilay vola bala tao anatiny. Ary ilay tombontsoa manokana azona ministera isa, raha tsoriko dia any amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola izao mahazo tombony manokana mihoatra ny ministera, ministera rehetra tokoa ve tsy mampidi-bola sa Inona mahatonga azy ireo hoe tsy mba misitraka an'ilay tombony? Ary amin'ny ministeran'ny finances mety mikarama misy indemnité isam-bolana mety ho indroa intelo any amin'ny fiafaran'ny taona hoe ohatran'ny hoe zaraina ny vola. Izay ilay nahatonga anah niteny namana Remy Cherubin-Dry hoe zaraina aloha ny vola, tsy tsy tsy tsy hisy kosa izay. Eny e, mety hoe laniana izany zero budget iny e. Iny ilay zero budget, ilay zero budget iny miverina any amin'ny kitapom-bolam-panjakana ilay izy rehefa tsy. Ny ny ministera isan'isany fa. Ie. Fa. Raha hiteny ianao hoe ny any amin'ny io ministeran'ny finance dia miandra mandray ohatr'izao ilay ilay mpiasam-panjakana, izay ilay nolazaiko tery am-boalohany. Ilay amin'ilay deux cent cinquante ans misy an'ilay karazana régime particulier ananan'ny tsirairay. Dia misy an'ilay asa izay tena saro-pady tazominy an, satria izany vola izany dia hitantsika fa saro-pady. Dia izay no mahatonga an'ilay régime samy hafa ao anatin'ilay mpiasam-panjakana samy. Ary sao dia izay koa no miteraka kolikoly aty amin'ny mpiasam-panjakana hafa satria tsy misitraka an'ilay ilay ohatran'ny nisitrahany ery amin'ilay ministera iray ry zareo. Izy io manko namana Michael Ralibera a, ny amin'ny ankapobeny moa izany mpiasam-panjakana dia amin'ny ankapobeny ireo mpiasam-panjakana ireo dia mivoaka avy any amin'ny ENAM. Ianao izany rehefa alohan'ny hiditra eny amin'ny ENAM dia mahafantatra ianao hoe inona no mba mety amiko amin'ireto, rehefa mandeha izany ilay ilay fanadinam-panjakana dia efa fantatrao, tokony efa fantatrao izany hoe inona amin'ireto no mety, izany hoe safidy ny hidirana tao anatin'ilay izy. Izaho kosa tsy mandà eto hoe tsy hikolokolo an'ilay kôro ianao rehefa tonga ao, tsy laviko izay, tena zo tanteraka izay. Fa izao, ianao matoa nisafidy an'ilay izy an! dia ao ianao mana manatsara an'ilay izy. Ny fanatsarana izany namana Michel Ralibera tsy tonga dia indray mandeha eo dia vita akoriny fa zavatra mandeha par étape ilay izy. Izany hoe processus lava be io dia arahana ilay étape. Fa ny olana manko a dia misy sasatsasany, misy ihany ireo syndicat izay manana ny fahendrena ao na izay kosa aloha e! Fa izany hoe ny omby indray matory moa tsy indray mifoha izy io a! Fa misy ny syndicat manaraka tsara ilay fandaminana izay apetraky ny fitondram-panjakana hoe izao ilay izy. Ka ny hamaliako anao amin'ilay izy dia izay ilay hoe misy an'ilay spécificité an'ilay corps ao anatin'ilay manana ilay régime particulier dia efa safidy hatrany am-boalohany iny fa misy maha samihafa anazy ilay corps noho ilay Asa izay ataony, tsy hitovy kosa aloha ilay izy namana Michel Ralibert. Hiverenako ny fihetsiketsehana ataon'ny mpiasam-panjakana eo izany ny controleur sy ny inspecteur de travail, eo ihany koa ny paramed sy ny sisa Hatreto dia ny tazanay dia mihetsiketsika ny mpiasam-panjakana manao fitokonana Efa mba nisy dingana ve nataonareo teo anivon'ny Ministeran'ny Asam-panjakana namahana ny olana sa hoe navela fotsiny hoe zo tokoa ilay izy dia aiza ho aiza tokoa ilay fampiharana an'ilay antsointsika hoe devoir et obligation? Efa nisy mihitsy ny fanatonana ry zahay ny antso. Io ny Ramatoa Minisitra misanin'ny Asam-panjakana io dia olon'ny fifanakalozan-kevitra izy iny. ary efa niantso izy hoe andao hifampiresaka ary efa nanao izy fa io moa namana Michel Raribera amin'ny maha mpitondra fanjakana amin'ny maha mpitondra fanjakana ao anatin'ny gouvernementa ny tenany a tsy dia ho ary ho tantarainy daholo hoe zao no nataoko zao no nataoko fa tena manao izy a amin'ny kahany amin'ny momba ny Inspecteur de travail sy ny controleur. Ary io zavatra io dia zavatra efa tany amin'ny enina ambin'ny folo sy roa arivo. Kanefa tsy nijery an'izay Ramatoa Ministra, fa ny fitondram-panjakana amin'izao anie mbola roa taona mahery izay no teo e! Fa tsy nanao an'izay izy na niala bala an'izay zo ny fitenenan'ny tanora ankehitriny fa nanao izy, nampiantso izy. Izay koa ange le continuité de l'Etat e! Izay mihitsiny. Nampiantso izy an! dia nifampiresaka, nifampiresaka hoe efa manao an'ilay izy ny fitondram-panjakana sy ny governemanta mijery akaiky an'ilay izy fa izy io an zavatra processus, za kosa aloha dia tena miteny an i namako Misaotra Robert hoe ara-drariny ilay izy, tsy mandà an'ilay fitakiana mihitsy an ny fanjakana indrindra fa ny ministera fa misy an etapy an tena tokony ho arahana ao anatin'ilay izy. Izay ilay noteneninao tao hoe devoir et obligation. Ka hozy ianao hoe tsy nisy ve ny fanantonana? Efa nisy ny fanantonana. Isika izao omaly vao nahita tany amin'ny tele, tany amin'ny haino aman-jery rehetra fa ny minisitry ny ny fahasalamana anie izao niantso an'ny niantso ny syndicat-n'ny Paramed omaly e! Nampiantso izy, nifampiresaka, nisy nifampiresahana fa ilay izy koa indraindray an, misy karazana, miala tsiny amin'ny fitenenana fa misy karazana filana voatsiary ve raha zay ny itenenako hoe tsy maintsy zao dia zao nefany an, ny raharaham-panjakana natao hoe hamoaka vola ary ianao na ariary na manome selabe, misy procédure tsy maintsy arahana ary lava dia lava ilay izy. Dia izay zavatra izay no tsy dia te-hi-comprendre an'izay ihany ny sasany an, izay Somary manahirana ihany nefany a, izay le le antony mahatonga an'le hoe nisy ny fanatonana ary efa mijery vahaolana akaiky. Tenaiko anao fa io anie no tenenin'ny inspecteur sy ny controleur le convention zero quatre vingt un momba ny inspecteur du travail hoe fa hoe ao anatin'io zany no miteny ny hoe tokony ho amboarina ny environnement de travail-n'izy ireo amin'ny ankapobeny. Ao amin'ny article faha iraika ambin'ny folo-n'io nefany a dia misy a teboka anankiroa hoe Ny environnement dia tsy voatery, ekeko an, tsy voatery ny ara-bola irery ihany fa ny trano izay iasan'ireo dia tokony ho ataon'ny fanjakana. Iarahantsika mahita ny infrastructure izay ataon'ny fanjakana amin'izao namana Michel Ralibera. Efa tany amin'ny mille neuf cent soixante anie ny ankamaroan'ny tranom-panjakana ankehitriny e! Fa ny fitondrana ankehitriny no manao an'ilay izy. Raisina izay. Efa anatin'io article onze io izay. Ao anatin'ny article onze io ihany koa dia miteny fa Tokony ho vatsianana an'ireny fiara ireny ny inspecteur sy ny controleur ahafahany mijirika an'ireo orinasa hoe mety ve sa tsy mety ny fomba fitondrana ny mpiasa ao anatin'ireny société privée ireny. Dia efa manao ny fanjakana ankehitriny, efa misy izao ny nataon'i ramatoa ministra fa naterina tany amin'ny fatra. Ny zato isan-jato aloha sarotra hifantatsika hoe ny firenena anatina fahasahiranana ve? Jerevana. Tiako tenenina hoe efa manao amin'ny ampahany ao anatin'io convention izay quatre-vingts mikasika ny inspecteur travail io, tsy mandà hoe tokony hisy an, jerevana akaiky ny resa-bola fa izay notenainiko teo izay hoe ataontsika par étape par étape ilay izy. Fa raha handeha tokoa ary isika handeha hanaraka ny dingana mety satria raha miresaka mantsy ireto inspecteur sy controleur de de travail ireto ohatra miresaka hoe efatra any amin'ny taona efatra sy roa arivo no tsy voaloha mihitsy ilay tambin-karama izay tokony ho azy ireo. Mety ho haharaka tokoa ve ny kitapom-bolam-panjakana? Iza moa no tena manefa azy ireo, ny Finances sa ny aty amin'ny Ministera sa? Ny any amin'ny ny Governemanta moa izany aloha resaka fitanam-bola dia any amin'ny Ministeran'ny Finances, Economie et Finances no manao an'izay zavatra izay. Fa ao anatin'ny tetibolan'ny Ministeran'ny Asam-panjakana ve izay sa? Ao anatin'ny tetibolan'ny Ministeran'ny Asam-panjakana ilay izy fa izay entanay Izany hoe efa misy, ny nambaran'izy ireo efa misy voasoratra tany ilay izy fa dia tsy hita ny nanjavonany. Tsy hoe tsy hita ny nanjavonany fa Hitanao ilay misy an'ilay principe-na zéro but zay ty ny namana misy eto Analibela. Sora-bola, araka ny voalazanao teo, no ao amin'ny ministera. Sora-bola fa tsy hoe lelavola. Izay izany no tiako ihany manavaka an'ilay izy fa ry zareo mieritreritra hoe ny sasany amin'zareo mieritreritra hoe lelavola ilay ao dia bataina amin'ny gony fotsiny ilay vola dia andeha hividianana an'ity sy iry. Izay manko ny atao hoe detournement. Fa ny nataontsika ary hoe misy sora-bola io ka andeha hamoaka an'io dia mbola misy pitsopitsony ara, paipai, paik'ady rehetra na procédure vao afaka mamoaka an'io eny amin'ny trésor. Dia izay zavatra izay no mila fantarin-dry zareo hoe inona le Izany hoe tsy paipaika amin'ny tafavoaka mihitsy ankapobeny. izany le antanan-tohatra narahana le Izay paik'ady. le izy, izay le Iza izy. no tsy nahavita an'izay Tsy hoe ankehitriny? iza no tsy nahavita fa eo an-dalana manatanteraka an'izay mihitsy ny fanjakana ankehitriny. Manatanteraka fa le fotoana no tsy andrin'ry zareo. Misy ihany anie namana Michel Ralbera ny Inspecteur sy ny controleur miasa mihodina tsara ny administration ny zareo amin'ny ankapobeny, misy reto namana reto izay mitokona, namana ihany moa izy ireo fa izay tsy mena tsiny nefany misy ary mandeha tsara ny administration du travail amin'ny ankapobeny. Fa hono hoa Andriamatoa Sekretera Jeneraly, ilay zo resahantsika teo ve Amin'ny hoe devoir et obligation, resaka récusition, inona marina ny fepetra tokony arahana rehefa manao an'izany récusition izany Andriamatoa Sekretera Jeneraly? Izy iny moa izany dia ilay lalàna soixante neuf zéro quinze mikasika ny récusion ny mpiasam-panjakana amina tany amina tany ataontsika hoe ohatran'ny ilay covid teo izany e, no manao an'izany. Amin'ny hamehana, Amin'ny hamehana ara-pahasalamana na amin'ny tany misotakotaka. Na amin'ny tany misotakotaka no mahatonga an'ilay izy. Izany hoe. le loi soixante neuf zéro quinze misy an'ilay réquisition ho atao, izany hoe i alain'ny fanjakana daholo ny rehetra rehetra hoe antsika noho ity hamehana ity dia ndao tsika manao manampy Tsy an'ilay maintsy. firenena tsy maintsy manao an'ilay izy fa misy le le le Tambiny. le tambiny izay atao ao anatin'io atao anatin'io izany fa izao nefany Fa tsy prime izy io fa tambiny an. Tambiny ilay izy. Fa zao nefa ny namana Micheal Ralibera, izay notaniako anao tao hoe, ilay pitsopitsony ara-panjakana satria volam-panjakana no atao amin'io zavatra io no tsy maintsy arahana ao anatin'ilay izy. Dia izay ilay miteraka olana ankehitriny hoe, tsy mahandry an'ilay pitsopitsony ve izay notaniako izay hoe, Le izy anie tsy tere hoe io le vola de alaina de zay le gaboraraka fa tsy maintsy misy pitsopitsony ohatra hoe ao anatin' io lalàna io a misy an'le commission zay ho tokony ho commission d'evaluation zay ko commission ao anatin'io lalàna soixante neuf zero quinze io misy karazana commission aloha mande de misy a ny etset- etsetretsetra zany e mitohy mankany mankany za mino Fa tsaratsara kokoa moa izany ny any amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana no ipetrahan'ilay fanontaniana. Na izany na tsy izany, amin'ny maha mpitantana ny asam-panjakana ny tena dia amin'ny ankapobeny dia tsara ihany ny manamarika an'izay hoe ilay pitsopitsony ara-bola no mahatonga an'ilay izy. Izany hoe misy pitsopitsony tsy maintsy arahana ao anatin'io fa tsy hoe raisiny ity dia omena ary dia omena ary dia samy tsy izay ilay izy. Ia, fanontaniana farany Izany hoe mipetraka any amin'ny Ministeran'ny fitantanam-bola foana ny fiafaran'ny olana amin'ny mpiasam-panjakana matetika. Io izao misy an'ilay hoe indemnité d'installation ho an'ny mpisotro ronono, mampimenomenona azy ireo. Ahoana marina ny fipetrak'izy iny dia iza marina? Efa nihatra ve izy iny sa tsy nihatra hoe omena roa ambin'ny folo volana karama hoentiny miatrika ny fisotroan-dronono ny mpiasam-panjakana raha. Izy iny an, efa voalazan'ny, amin'ny ankapobeny izany an, ny mpiasam-panjakana iray rehefa handeha ho, handeha hisotro ronono an, enim-bolana mialoha izy dia efa mikarakara ny taratasy aloha. Izay izany ilay paipaika manokana. Rehefa vita iny an, dia. Vita ny taratasy rehetrarehetra, mahazo an'ilay atao hoe arrêté admission à la retraite izy. Dia manomboka eo amin'izay izy no mijery an'ilay installation. Ny hatramin'izay aloha namana Michael Herbert, tsy hoe sanatria aho eto hoe miaro ny ny ao amin'ny Ministeran'ny Finances, fa mbola tsy misy ny olana amin'ny resaka fizarana karazana pension fa mandeha tsara ilay izy amin'izao namana Michael Herbert a. Tsy any amin'ilay pension izany fa any amin'ilay. Amin'ny resaka installation, mandeha fa izay ilay Karazana izay indrindra ny mba iangaviana ny sendika namana Michel Ralibera hoe tokony hampahafantarina ary ny aty amin'ny fanjakana koa efa manao an, mampahafantatra ny zo izay ananan'ireny mpiasam-panjakana ireny hoe rehefa ho retirety ianao an, ireto daholo ny antontan-taratasy izay ilainao an, ka raha vao misy banga ny iray amin'ireny dia tsy afaka manome an'ilay vola ilay ny any amin'ny ministeran'ny. Izany hoe mety olana any Izay mihitsy amin'ilay ilay izy ka. olona hisotro ronono izany ilay izy. Mety olana avy any fa tsy hoe mety fa tena olana avy any ilay izy an, Misy taratasy tsy feno ao mazàna dia lasa Fa angaha moa lasa ireny tsy ampahafantarinareo tokoa alohany? Ampahafantarina mihitsiny, ampahafantarina mihitsy fa le olona indraindray no no no eritreretiny hoe moramora fotsiny le izy nefa ny installation zany anie zavatra zavatra saro-pady ao anatin' le izy ary zavatra vola somary hoe satria misy fomba fi fikajiana an'le izy. Ary vola maromaro ilay izy dia izay ny antony ilay izy a! Ato otra taratasy no antony mahatonga an'ireny fa tsy any amin'ny ministeran'ny finances mihitsy ny olana namana Michel Ralibera. Henay fiamarana ny dingintsika Andriamatoa Sekretera Jeneraly Laza Rabary, ny Ministeran'ny Asam-panjakana inona no hafatra ho ampitainao ary ho an'ny mpiasam-panjakana ahafahany miatrika an'ilay olana maro isan-karazany? Ny hafatra namana Michel Ralibera ho antsika mpieno dia mitodika aminareo mpiasam-panjakana rehetra ny tena. Izany hoe er ekena, ekena ary marina fa misy le le marary any fa efa mijery vahaolana maharitra ny fitondram-panjakana ankehitriny ary tena vahaolana maharitra mba tsy hiverimberenana fitakiana ohatran'ireny intsony fa par étape par étape ilay izy dia miangavy anareo Misokatra foana ny varavarana aleo tsika mandeha amina fifampiresahana foana. Tsy mbola nandà an'izany ny fitondram-panjakana ankehitriny amina fifampiresahana fa tsy atam-bokatsoa ny karazana ataontsika hoe korotana ohatrin'io satria isika ihany mpiasam-panjakana ihany anie niafaran'io amin'ny farany e! Efa fantatsika hoe inona ny zavatra niseho teto amin'ny firenena dia izay no nahatonga ny fitondranam-panjakana ankehitriny nanao hoe io ny vahaolana maharitra. Izay izy namana Michel Ralibera. Eny, isaorana ianao Andriamatoa Sekretera Jeneraly Laza Rabary nitondra an'izany dindinka izany ho an'ny mpihaino antsika teto amin'ny Radio Antsiva. Mankasitraka ary mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao koa. Mankasitraka namana Michel Albert, mankasitraka ny teknisiana, anareo ato amin'ny Radio Antsiva, mankasitraka anareo mpihaino koa nihaino ary dia mametraka ny mandra-pihaona indray. Mirary soa tompoko. Isaorantsika i Tojo Randriarimalala, Patrick Rakotonirina ny sahana lafiny teknika.